hezwi vha tshi pfa mc a tshi ri vhafunzi vha vhorine vho ri vhafunzi vha vhorine vha ri vhafunzi vha vhorine ro vha ri hu khou amba hone vha vhafunzi amen ndi hanevha vhane vha vha vha khou ranga phanḓa ndi hanevha vhe vha vha na mukegulu amen ndi hanevha vha vha khou rabela mukegulu o ralo ngo ralo na huwa muporofita ndi hanevha vha khou o ralo ngo ralo um mudzimu a ḓo ri thusa amen vho vha muthu wa vhorine mara lu sa lu lu- lwa tshifhinga tshilapfhu mara vha vha sa lu dzhii vho tshifhinga tshine vha vha free vha tshi dzulela u ḓa ndi kha ḓi tou humbula vha tshi ri milenzhe nda ri hai a vha wana maḓi nga thuḓa ndi vha rabelela nda vha rabelela vha ṱuwa nao vha tshi vheri ha vhafunzi hala maḓi ndo nwa nda maṅwe nda tamba ngao ha zwa ita a vha songo pangwa tshithu ndi maḓi phaphini thi ndi nga ḓi rabela tomba ni fha nda rwa muṅwe a fhola azwima zwi mangadze jesu a tshi ita zwino fhiri hezwo arali a khou betshela u pfama nṋe ndi a ḓi ambela vhini arali a kona u ita matope na mare kha maṱo a ḓodza muthu a vhona zwo khakhea gari ndi khou rabela maḓi a mipini muthu afhola zwino na thaidzo so ri kereke ine i khou aluwa nga luvhilo nga maanḓesa ende futhi i khou aluwa na vhathu vhane vha khou funza gospel vhukuma houḽa vha vhona a khou funza eh, mulovha ndi muswana wanga totoka tori ndi muswana ngori ndi mulwane khale ndi muswana wanga vho ipfa gospel ya hone musi vha nga tenda uri ndi ya muthu ane o vha a shangoni tshoṱhe ro tea ngo ḓa vhaṋea vhuṱanzi so ndi gospel ine yo dzia ndi gospel ine ya vha na mafhungo a vhukuma halleluya ngo ralo mudzimu kha vha tovhone ndi khou funza nga maanḓesa ndi futi mudzimu u ḓo vha thusa u funza ndi a funza nga maanḓa funza luṅwe ha ndi khou sokou kwa zwifhela mme mudzimu kha nṋe wa ndi ḓo tea u shavha u zwi amba uri mme mudzimu kha nṋe ende futi ndi khou funza a si pride lini mme mudzimu kha nṋe yesu kristo o vhuya a funza uri muya muya wa vhoṱhe u wo dzula nga kha nṋe uri ndi ambe mafhungo maḓifha kha dzi tsiwana ndi fhodze mbilu dzo kwashekanaho zwino wa ndi ḓo belwa amba uri mme mudzimu kha nṋe ndi khou rera nga maanḓa Amen. Yes, I. Ni vule ndila ngori tita tita uto kana nduvula. Na na vula ngento wangu tiyo. Ita ndichi jina nyana. Amen. Amen.
Ah, basa ngobi ati ngora isa chikoloni. Tituit ati ile zwa zwo fido waro koro kudala ro. Ziyaba ziyaba hori la zwitu. Ah, zwo kuti zwavhuḓi. Ndo ya nda ya ungu lufuni vhaṅwe vha khou imbelela vha swika vha imbelela ngo ape uno no lemedza muṱa. Ḽifa ḽa mudzimu ḽi ri ho vha hu na muṅwe khosi ya vha tshi pfi Saulo. musi ono khakhela mudzimu ono bva nḓilani bivhili ya mudzimu yeri hoyo munna muya muvhi wa vho tshi ḓa u tshi mu tormenta kana u tshi mu dzidzivhadza a vhaisala ḽipfi la mudzimu ḽi ri ha vhona muṱhango wa vha tshi pfi davida wa ya vha nnambi a muimbeleli a ḓa imbelela a lidza zwiṱiringo zwawe houḽa muya muvhi wa vha tshi khou mu ṱhupha wa bva hone zwino vhuimbeleli vhu ita uri havha vho vhuwelwaho nga lufu muye muvhi u no khou vha ṱhupha u bve hone zwine zwi vha tshi ḓa nango vhugerekeni vha sa imbelele vha vha khou ita uri houḽa muya u tou ṋaṋa u nwelela vha si khou imelela vha lemedzana vha muṱa ndi ngazwo ri tshi tou imbelela ndi hoyo haya mafhungo a vha khou amba ndo ḓa si khou ambisa zwone ee thu khou ḓi tou aluwa zwoḓi kana vha khou a pfha musi ndi ngazwo gospel i khou tou funza uri a re kha yesaya ndi kha ḓi amba na vha muṱa nga vese mbili yesaya 57 50 ngauri wa ṱaḓulu ṱaḓulu muṋe wa khulunoni ya lini na lini nda ane a pfi mukhethwa ehe uri uri ndi dzula ṱaḓulu ndi dzula ṱaḓulu fhethu hu khethwa fhethu hu khethwa a huna tshivhi ndi dzula ṱaḓulu fhethu hu khethwa nda dovha nda dzula na vha na vha oh vhaisalaho vhapfe oh yehova uri ndi dzula ṱaḓulu fhethu u khethwa hune a huna tshivhi eri fhedziha nda dovha nda dzula nga ṅwe nḓila u dzela ṱaḓulu mara hu na huṅwe hune a dovha dzula hone a ri pfe nda dovha nda dzula na vha vhaisalaho nda dovha nda dzula na vha vhaisalaho vha mimuya yo pwanyeledzwaho vha mimuya yo dzhakwaho nga lufu uri ndi hanyise mimuya uri ndi hanyise mimuya yavho pyanyeledzaho yavho pyanyeledzaho lufu lwa kwanya vhona lufu lu nga vha kwanya vhaxela tshiṱaraṱa lufu lu nga vha kwanya vhamonamona na muḓi vha si ḓivha tholete gai mara ḽipfi ḽa mudzimu ḽi ri nṋe yehova ndi dzula nga i ṱaḓulu ṱaḓulu nda dovha nda dzula na vha mimuya yo kwanyeledzwaho vhane vha khou vhaisala nga iṅwe nḓila kha vha muṱa yehova a nga i ṱaḓulu hafho hune a vha na mbilu yo kwanyiwaho yehova wa dovha ḓa a dzula navho yehova wa ḓa a dzedza navho tshine ra dzedza ra ṱuwa yehova u tshetsha a ḽi tshisa ya ri matshelo tshee matavhela vha kha ḓi vha hone ene ndi na vheini hanefha ndi dzula ṱaḓulu mara ndo vha zwino nṋe nga mbilu ndi ri arali yehova ane ndi muvhuya hana zwivhi u luga havho hu tshi ita uri a vhe kha vha fengele arali ri na vhathu vhane ri na zwivhi